Bon bini na otro episodio di Messy Hair Devotional. E episodio di awe ta titulá Menos awa, mas flor. Pero promé ku nos banda esei, manera semper, laga nos resa. Nos Tata ku ta na shelu, Bo Nòmber Sea Santifiká, Señor, awor ku nos ta bai den e devoshonal di awe, ta ku nos, Tata. Yuda nos, Señor, pa nos por tuma e palabranan di kurashamentu aki, I tene nan dur na nos kurason, Señor. Pas na nos por apliká nan den nos bida diario. Esaki ta mi orashon, den nòmber di Kristu Hesus. Amèn. Dos Korintianan kapítulo kuater, vèrsikulo ocho te ku nuebe ta bisa nos, Nos ta wòrdu oprimí di tur banda, ma nos no ta keda plèchá. Nos no ta mira salida, ma no ta desesperá. Nos ta wòrdu pèrsiguí, ma no ta keda desampará. Nos ta wòrdu tumbá abou, ma no destruí. Awe nos a papia di un mata ku no ta haña e balor ku e meresé, e Trinitaria. Mi no sa di otro paisnan, pero foral na Kòrsou e mata ki ta ègt tur, tur, tur kaminda. Anto ke remi, mi no ta keando. Mi ke keda disi mi tata i su konosementu di mata i flor, paso via di e konosementu aki Señor a inspirá e episodio di awe. Mientras cu nos taba ta bai den e rotunda, mi a menciona cuanto mi stima, cuanto mi gusta con nan a decora e rotunda. Persoa nan a pone palu cu mata tur caminda, flor, tabata con e hopi, hopi, hopi bunita. Anto mi tata, siendo mi tata, a bisa, Bo sa cu Trinitaria ta flornan cu no mester di hopi awa pa floria. De echo, menos awa nan haya, mas flor nan ta haya. Ke tal si mi bisa bo? Ku tur e lokura den bo bida aki tin un propósito? Ke tal si mi bisa bo ku Dios lo usa e sekura ku bo ta aden pa yuda bo floria den e persona ku bo mester bira? Ke tal si dor di ta den sekura ku a laga nos onesto ta hopi anoyin i hopi frustrante? Dios ta siñando bo lèsnan ku lo yena bo bida ku koló. I yena bo ku eksperensianan ku lo duna bo bida sentido. Dos Korintianan kapítulo dies sinku vèrsikulo shet ta bisa nos, Ma boso sea fuerte i no pèrdè kurashi, pasobra tin rekompensa pa boso trabou. Den otro palabra, lo bo haña bo flornan. Mi gusta kiko Filipensenan kapítulo kuater vèrsikulo diesdos te ku diestres ta bisa nos den e vershon ingles. I e ta bisa,

Si es ku bo ta bibando na e bida di abundansia ku bo ke, òf ta parse ku bo ta lacking òf ku bo falta den kada área di bo bida i nada ta ta yendo bon, kòrda ku abo i ami por hasi tur kos pa medio di esun ku ta fortalesé nos, kende ta Kristu Hesus mes. Si e Trinitaria por krese meimei di sekura i grasia nos ku su flornan asombroso, abo tambe, pa medio di Kristu, por sobrebibí kualke situashon, kualke sekura ku abo ta pasando aden. E sekura aki lo tèrmina, i e lo tèrmina siendo un bendishon pa bo. Nos ta sirbi un Dios ku ta duna bunitesa na lugá di shinishi. I kòrda, Bo por hasi tur kos pa medio di dje. Pues no lubida, bo flornan ta na kaminda. Si e episodio aki tabata di kualke benefisio pa bo, lo mi ke kurashá bo pa kompartí esaki ku otronan pa asina nan tambe por benefisiá for di dje. I manera semper, ta e próksimo bia. Ayo!